F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. Nsellmu lil ħutna kollha f'din il-għodwa tal-Ħadd, Jum il-Mulej. Aħna kollha l-komunità parrokkjali tagħna ta' Ta' Xbiex kif ukoll lil dawk kollha li qegħdin isegwuna minn fuq il-Facebook. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra din is-sullemnità sabiħa ta' Pentekoste, l-Ispirtu s-Santu li jinżel fuq l-Appostli, l-Ispirtu ta' Alla li jinżel fuq il-Knisja. Matul din iċ-ċelebrazzjoni jew ukoll ningħaqdu mal-Papa fit-talb tiegħu lejn il-Knisja, lejn id-dinja kif ukoll lejn pajjiżna. Il-Papa llum kieku qiegħed fostna l-aħħar ta' Mejju, kieku qiegħed fostna, imma ċ-ċirkustanzi bħalma nafu ma ħallewx din iż-żjara sseħħ. Għalhekk filwaqt li ningħaqdu wkoll mat-talb tiegħu, nitolbu wkoll għalih, nitolbu għal ħutna kollha tal-komunità parrokkjali tagħna, ukoll għal persuna li tinsab ma tiflaħx u li għandha bżonn it-talb tagħna wkoll.

Għalhekk nitlob li ħadd sa Marija dejjem ġerrni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom uti biex titolbu għalija mill-Mulej Alla tagħna. Weħelna lil Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħħruk, nberkuk, nadurawk, nagħtuk ġieħ. Irreduqlek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema.

Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina, għaliex Inti waħdek Qaddis, Inti waħdek Mulej, Inti waħdek fl-ogħla Ġesù Kristu mal-Ispirtu s-Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Ammen. Nitolbu. O Alla, bil-misteru tal-festa tal-lum inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu, sawwab id-doni tal-Ispirtu s-Santu fuq id-dinja kollha minn darb għall-ieħor, u agħmel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-Bxara t-Tajba, Ibnek, Ġesù Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Meta wasal jum Għid il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f'post wieħed. Daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' riħ qawwi, u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U dehrilhom ilsna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu bdew jitkellmu b'ilsn oħra skond ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi nisa, nisa twajba minn kull nazzjon, li hawn taħt is-sema. Malli nstema' dan il-ħoss, inġabret kotra kbira. Ilkoll imħawdin, għax kull wieħed minnhom kien, kienu jismagħhom jitkellmu bl-isem tiegħu. Miblughajnhom mistagħġbin bdew jgħidu, Dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex ilkoll mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu lil sin arċwelidu? Partin, Medin u Alamin, nies mill-Mażatuqu, mil-Lhudija, mill-Kappadoċja, minn Pontu u mill-Asja, mill-Friġja, minn Panfilja, mill-Eġittu, u mill-inħawi tal-Libja madwar Ċirene, nies li ġew minn Ruma. Kemm Lhud u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Għarab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru xandru b'liesna tagħna l-għġubijiet tal. Il-Kelma tal-Mulej. Lodwa Ħajr lil Alla. Qassam responsbli għalih ngħidu, Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art. Bierek, ruħ tiegħi lill-Mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek, Mulej! Mimlija l-art bil-ħdejjaq tiegħek. Flimkien, Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art. Jekk toħdilhom nifishom imutu u lejn ittra jerġgħu jmorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolu u inti ġġedded il-wiċċ tal-art. Flimkien, ibgħat l-Ispirtu tiegħek Mulej u ġedded il-wiċċ tal-art. Jibqa' sepp il-Mulej għal dejjem. Jifraħ il-Mulej bl-għemejjel tiegħu. Għad togħġbu il-għanja tiegħi, għax jien fil-Mulej il-hena tiegħi flimkien, nibgħat l-Ispirtu tiegħek Mulej u ġedded il-wiċċ tal-art. Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Korintin Ħadd ma jista' jgħid, Ġesù hu l-Mulej, jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu s-Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-Mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għall-ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll, ilkoll li tgħammidna fl-Ispirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lhud, sew Griegi, sew ilsira, sew ħielsa, u ilkoll xrabna minn Spirtu wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Sekwenza. Spirtu s-Santu ejja fina, raġġ ta' dawl qaddis agħtina, xerdu f'ruħna mis-smewwiet. O Missier il-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tagħtini b'dawlek qalb l-ulied. Inti l-aqwa faraġ tagħna, fik kull għerna x'ħin tkun magħna, tħossok f'fewġa ħelwa r-ruħ. Tlajn lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wisq trażżanna, mill-għajnejn tixxatta d-dmugħ. O dawrieni ta' qdusija, nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawrek li jmexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-għemil. Naddaf kull fejn hemm it-tbajjel. Fejn hemm l-ishma, reġġa' l-ħajja. Il-miġruh, agħtih fejqan. Rattab fina l-ebusija. Agħti il-berdin bżulija. Għin fit-triq lil min beża'. Agħti s-seba' doni tiegħek lil min jimxi fidil miegħek u li fik jistrieħ kulħin.

imla l-qlub tal-fidili tiegħek, u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Alleluja, Alleluja, Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Dak il-Ħadd filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża' minnhom bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù qagħad f'nofshom u qalilhom, Is-sliem għalikom. Kif qal hekk uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom, Is-sliem għalikom. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom, Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-Kelma tal-Mulej. Qegħdin niċċelebraw din is-solennità ta' Pentekosti. U f'ġara f'dan il-jum. Ġara illi s-sema infetaħ L-imħabba tal-Mulej Ġesù ġiet mogħtija lid-dinja. Infetħet il-qalb ta' Ġesù u d-dinja mtliet bl-imħabba tiegħu. Ġesù bierek id-dinja bl-imħabba. Hija ġrajja li tixbah il-mument tal-Inkarnazzjoni fejn Ġesù sar bniedem bħal kulħadd. Sar bniedem fil-ġuf ta' Marija. U fil-Pentekoste mill-qalb ta' Ġesù l-ispirtu ta' mħabba ġie mogħti lid-dinja u lill-Knisja. F'dan il-jum isseħħ il-wegħda ta' Ġesù l-ewwel Konsolatur, li sar bniedem wieħed minna, li refagħna fuq spallejh bħalma jerfa' fuq spallejh in-nagħġa l-mitlufa. Dak li jfarraġna f'isem Ġesù huwa Alla li jfarraġna, li jtina l-ferħ, li jtina d-dawl, il-qawwa, l-imħabba mogħtija f'qalbna. Ġesù infetaħ, qalbu nfetħet. Ġesù sar aċċessibbli minn kulħadd. L-imħabba tiegħu ħasslet id-dinja u d-dinja fieqet bl-imħabba. Dik l-imħabba ta' Ġesù billi ssawwet fuqna. Hi l-imħabba ġiet mogħtija f'qalbna permezz tal-magħmudija. Jekk inti 'l bogħod minnu, l-imħabba qiegħda tħabbat fuq qalbek. Jekk l-imħabba tiegħu mhix f'dik, fik, iftaħ qalbek għalih. Tirreżistix. X'ferħ tisma' li din l-imħabba ta' Ġesù tibqa' magħna dejjem. Hija r-rigal tiegħu lid-dinja. Ġesù jħobb lid-dinja bl-imħabba tiegħu. U aħna lkoll, ilkoll kemm aħna, aħna maħbuba b'din l-imħabba. Mela li x'inhi l-ħajja mingħajr l-imħabba tal-Mulej Ġesù? L-imħabbiet tagħna x'inhuma? X'ikel huma għalina? Forsi jagħmluna mdejqin. U għalhekk il-Kelma tal-Mulej illum qiegħda tgħidilna, Oħroġ mill-imħabba falza u ħares lejn ix-xemx u ftakar li l-imħabba tal-Mulej Ġesù tfarrġek. L-imħabba tal-Mulej Ġesù ma tħallikx waħdek, ittik il-ferħ li inti tgħix, li tħares lejn il-ħajja b'mod ottimist. Hija l-imħabba tiegħu li tgħallmek kollox. Is-sens tal-ħajja jgħallimulna l-Mulej Ġesù. U r-risposta tagħna tiegħu trid tkun li aħna ma nirreżistux għal din l-imħabba tiegħu. X'differenza ta' ħajja fid-dawwa u ferħ milli fid-dwejjaq u fit-tlaq! Jalla ħuti l-Kelma t'Alla llum u jalla l-Mulej Ġesù u ħajtek tkun ferħ fl-imħabba tiegħu. Tolqotna ħafna fil-Vanġelu tal-lum it-tislima li San Ġwann isemmi illi huwa jagħti lill-Appostli meta kienu mbeżżgħin mill-Lhud imwerwrin li jistgħu jgħaddu minn dak li għadda minnu Ġesù u Ġesù f'dan il-mument jidħol fuqhom u jgħidilhom il-paċi magħkom. Quddiem dik il-biża' Ġesù jgħidilhom il-paċi magħkom. San Ġwann jerġa' jirrepeti għal darb'oħra, Ġesù jerġa' jgħidilhom il-paċi magħkom għat-tieni darba, li mhijiex l-istess waħda bħal tal-ewwel. Għaliex l-ewwel paċi hija t-tislima li jagħtu l-Lhud lil xulxin, xalom, imma t-tieni paċi tfisser iktar. Din il-paċi tfisser li jiena se nagħtikom il-paċi li d-dinja ma tagħtikomx. Hija dik il-paċi li ħa tkisser il-biża' kbir li intom għandkom, u meta tkisser din il-biża' kbir li għandkom, intom ħa tmorru xandru l-aħbar it-tajba li jiena wassaltilkom. Hekk San Ġwann jgħidilna li wara din il-frażi Ġesù jgħidilhom, Ħudu l-Ispirtu tiegħi, l-Ispirtu s-Santu, u morru wasslu din l-aħbar lid-dinja. Għalhekk Mulej Ġesù nitolbuk biex kontinwament inti tagħtina l-paċi tiegħek aħna li ngħaddu minn mumenti ta' toqol, ta' swied il-qalb, ta' dwejjaq. Fil-biża' tagħna ħafna drabi anki ninqalbu fina nfusna. Lej Ġesù agħtina dan l-ispirtu tiegħek biex joħroġna minna nnifisna ħalli nħarsu lejn is-sema u ngħixu u nduqu l-ħajja, inti stess għoxbok tagħtina b'dan l-ispirtu tiegħek u li jkollna l-kuraġġ li nkunu xhieda tiegħek lil oħrajn. Ikun imfaħħar Ġesù Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesù Kristu, l-Iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda għandu missier u bih sar kollox. Niżel is-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħa l-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. salvuh għalina mill-qbada ta' Ponsju Pilatu u mietu difnuh, u fit-tielet jum qam mill-mejtwit skond il-kotba mqaddsa, u tela' s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u l-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. U fl-Ispirtu s-Santu Mulej jagħti l-ħajja li ġej minn Missieru mill-Iben, jum għal jum u weġġaħ flimkien ma' Missier u ma' Iben u li tkellem b'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, Biss qajma mogħdija waħda għall-magħrifa tal-Mewlid, mistenna l-qawma mill-mewt u l-ħajja taż-żmien li ġej. Aħna nfaħħru 'l Alla llum għaliex bagħat l-Ispirtu Qaddis tiegħu bil-ħeġġa kollha ta' qalbna nitolbuh, u ngħidulu, Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġedded il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġedded il-wiċċ tal-art. Ibgħat, Mulej, l-Ispirtu tiegħek fil-Knisja biex iġeddidha u jqawwiha ħa tagħti l-ħajja lid-dinja. Nitolbu, ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġedded il-wiċċ ta' mod. Dawwa l-biddejja tal-Ispirtu tiegħek fil-bnedmin kollha u keċċi minn qlubhom id-dlamijiet tad-dnub ħa jfittxu l-imħabba u mhux il-mibegħda, is-sliem u l-paċi u mhux il-ġlied, il-hena u mhux it-tbatija. Nitolbu, ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġedded l-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek biex idaħħal lil ħutna l-mejtin fil-ħajja ta' dejjem u jagħtihom l-hena u l-imħabba tas-sema. Nitolbu, ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġedded il-wiċċ tal-art. Sawwah fina l-Ispirtu Qaddis Tiegħek biex irattaf fina l-ebusija, iqanqal il-berdin għall-bżulija u jqawwi l-qalb lil min huwa beżgħan. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Tiegħek u ġedded il-biċċa tal-art. Ilqa' Mulej Missier Qaddis dan it-talb li aħna qegħdin nagħmlulek. Kif inti bgħatt l-Ispirtu tiegħek nhar Għid il-Ħamsin u kebbest fina n-nar tal-imħabba li tolqtu biex issawwgu fuq id-dinja kollha, biex jgħaqqad l-istqarrija ta' fidi waħda għall-bnedmin kollha ta' rieda tajba, ħalli kull irsien jistqarr li Ġesù hu l-Mulej li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ammen.

Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqgħu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Agħtina, Mulej.

Sewwa u xieraq, tassew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullum kien nroddulek ħajra x'inti biex ittemm il-misteru tal-Għid, illum għoġbok tagħti l-Ispirtu s-Santu lil dawk li għamilthom ulied adottivi tiegħek. u seħibthom fl-Ispirtu s-Santu fil-bidu tal-Knisja, li ta lill-ġnus kollha biex jagħrfu lil Alla u għaqqad f'xirka waħda l-ħafna riżna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-hena. l-qawwiet tas-sema mas-setgħat tal-anġli, jiżżurek innu ta' glorja u bla qiegħda jtellulek, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek, Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħall-ħobż ratti l-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal.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

Noffrulek, Mulej, il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex għoxbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadilna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dak l-Mulej fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fuqna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sett tiegħek. Ħenn għalina lkoll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, mal-Appostli, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-Qaddisin kollha, billi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Agħmel lilli magħhom infaħħruk u nsebbħuk b'Ġesù Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu t-talba lill-Mulej Ġesù għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, li inti bis-smewwi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tixrid, żellisna mid-deni. Għajjisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fiż-żmien, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom, is-sliem tiegħi. La tħares lejn lubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Għaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna lilna. Għaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna lilna. Għaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan hu l-għaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Għenien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-għaruf. Mulej! Ej ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fija.

Ejjew flimkien nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. Issa ningħaqdu mal-Papa. Missri etern, int li tista' kollox, il-kenn tagħna f'kull periklu. Lejk aħna nduru meta nkunu imħabbtin u mtaqqnin għax int isserraħna. B'idi nitolbok biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Agħti Missri etern lill-mejtin u faraġ lill-imnikkta. Fejjaq il-morda, serraħ fil-qalb il-moribundi. Kun ta' saħħa għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba. Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen.

Flimkien insellmu lil Marija billi ngħidulha, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Jisgħu għalihom Alla jitlob għalina midnubin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Rġulek, Mulej Ġesù, lil ħutna kollha li għadhom kemm ingħaqdu magħna għal din l-Ewkaristija, lil dawk kollha li verament li għandhom bżonn it-talb tagħna. Nitolbu lejn il-faraġ u l-qawwa biex aħna lkoll, megħjunin mill-Ispirtu Qaddis tiegħek, inkomplu nikbru fl-imħabba tagħna lejk. Nitolbu. O Alla li inti xxerred id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek, ħares fiha l-grazzja li tajtha biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fija d-don tal-Ispirtu s-Santu li sawwawt fuqha, u jkattrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem, l-ikel spiritwali li bih tgħajjixha, bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla.